नमस्कार प्रणाम दर्शक बंधु केना छी अहाँ सब भगवान से दुआ करै छी कि स्वस्थ है मस्त है तो देखियो अखन हम शूटिंग सेट पर छी और सीतामढ़ी जिला में अभी हमर सबके शूटिंग चल रहल छै तो सामने देखियो हमर मॉडल छै हमर हीरोइन छै हाय की हाल चाल ये सब आदमी के उम्मीद करै छी बहुत नीक है अहाँ सब और अहाँ सबके प्यार दुलार और आशीर्वाद से हमहूँ बहुत नीक छी और जहिना हर चैनल पर हमरा सबके प्यार आशीर्वाद बनेने रहै छी अहाँ सब तहिना चाहै छी कि इहो चैनल पर की नाम छै चैनल के मंगला ऑफिशियल हाँ मंगना मंगला ऑफिशियल चैनल पर अहाँ सब अपन प्यार और दुलार आशीर्वाद बनाए रखू और बढ़बैत रहू एक से एक हाँ अभी तो शूटिंग नहीं डाल रहा छी अभी वीडियो कॉमेडी वीडियो नहीं डाल रहा छी एहि दुआरे कि टाइम नहीं मिल पाबे छै ना शूटिंग करे से ताहि दुआरे नहीं बाकी टाइम निकाल के करबे कोशिश करबे बहुत जल्द अपनो बनतै चैनल पर वीडियो। काज करबे हाँ

तऽ बस प्यार आशीर्वाद एनाहिते बने रहू साथी आओर कलाकार से भेंट कराबे के कोशिश करू करब अहाँ सबके तऽ देखियौ इहे लोकेशन छै हमर सबके शूटिंग सेट छै और इहे शूटिंग सेट पर अखन हम शूटिंग कर रहल छी सीतामढ़ी जिला में और कलाकार से अहाँ के भेंट कराबे जा रहल छी रूबरू कराबे जा रहल छी तऽ देखियौ एकटा और कलाकार छै देखै छियै सामने में ई कलाकार के घर वाला भेले अहाँ तऽ जानते हबे आ ओ देखियौ कलाकार छै चुनमुनिया कुमारी अभी देखै छियै गोर हाथ धो रहल है बाथरूम से एलियै हन एखन देखै छियै चुनमुनिया जी किछु कहियौ दर्शक बंधुके चुनमुनिया जी अखन चुनमुनिया जी किछु नहि कहता किएकि अभी सैँके साथ लागल छै जुड़ल छै अभी झाड़ा फिरके एलखिन हन आब कनि पैर हाथ धोतै तकर बाद किछु कहतै तऽ अहाँसभ हमरा चैनलपर बनल रहू साथ ही वीडियो नीक लागत तऽ चैनलके सब्सक्राइब करब शेयर करब लाइक करब देखियौ तऽ ई सामने छै मट्टी अभी भरायल छै ई मट्टी मतलब एक रङ्ग हेतै फेर आओर रूमसभ बनतै आओर बगलमे देखै छी रोड देखै छी ओ मेन रोड छै सीतामढ़ीके मेन रोड छै आओर एन्नी देखियौ पूरा गाछी वृक्षी मतलब आउट साइडमे छै देखै छियै आउट साइडमे मतलब ई लोकेशन बनायल गेलै ताकि गाँवसँ बहुत हटिके गाँव अहाँके सामनेमे नजर आबैत हैत बहुत दूर चलि कऽ तऽ अहाँ सब ई चैनलपर बनल रहू साथी वीडियोके लाइक करब सब्सक्राइब करब आओर शेयर करब तऽ देखियौ माताजीसँ अहाँ सबके भेँट कराबै जा रहल छै तऽ माताजी किछु कहियौ अहाँ हम की कहब गर्मीमे तऽ परेशान छियै आ घामा पसन्न लहा गेल छियै कारी खुट खुट तऽ कारिये छलियै आओर भए गेलियै कारी करैत करैत गर्मी छै धूप छै आ एते मेहनती करै छियै अहाँ सबके दर्शक भी जते छियै हमर हम कल जोड़ि कऽ सबके प्रणाम करै छी नमस्कार करै छी अहाँ सबके लाइक आ सब्सक्राइब जरूर सँ जरूर कए देबै आ शेयर सेहो करब आ लाल बटमके दाबे लए बाबू हे कोइ ने बोलिह कोइ ने देखली दशा बगऽ नमस्कार दाब बेटा करिह हाँ तब जान बचते तो सही कहे छथिन माँ जी मंगला ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल से छोटा मोटा चैनल से पाँच छः हजार सब्सक्राइबर से तो अहाँ सब प्यार आशीर्वाद हमेशा बनबे छे हमेशा बने साथ एगो और बुढ़वा हीरो से भेंट करावे जाय छी बेटे हेते हाँ, मंगल जी देखियो आइए। करिए। नमस्कार एकरो नमस्कार बढ़ा सब दियौ। दर्शक वृत्ति के नमस्कार कर रहल छी हमरा ते चिंते हेबे हमर नाम अछि ओ घंटी बच्चा के बढ़ा लाल दियो लड़का के ऊपर माथे बस अहिना जहिना हमरा सबके सब चैनल पर अपने सब प्यार आशीर्वाद बनेने छियै तहिना जे छै से हिनको चैनल पर अपने सब प्यार आशीर्वाद बना कऽ रखियौ लाइक करियौ सब्सक्राइब करियौ शेयर करियौ हँ आ कमेंट सेहो करबै कमेंट एहि दुआरे कहलहुँ हँ कि अगर हमरा सबमे कोनो तरहके कमी छै तऽ अहाँ किछु कहै लए चाहै छियै अहाँ सब किछु सुझाव दै लए चाहै सम्पर्क करै लए चाहै हँ या छियै। सम्पर्क करऽ चाहै छियै तऽ अहाँ सब जे है से कमेंट बॉक्समे जाकऽ जे है से जे किछु अहाँ सबके इच्छा हुए जे किछु कहऽके इच्छा अछि से कमेंट बॉक्समे कहियौ आ अहिना जहिना प्यार आशीर्वाद सब चैनल पर बनेने छी तहिना अ, मंगला ऑफिशियल कहलियै ने हाँ। हँ मंगला ऑफिशियल पर अपन प्यार आशीर्वाद बना कऽ रखियौ बस आ दनदनाइत रहियौ आ खनखनाइत रहियौ आ हमर सबके वीडियो जे है से एहिना देखैत रहियौ आ हँसैत रहियौ आ बूढ़ भेलियै कहीं भैंसियो जाइ छै गलतियो भए जाइ छै तऽ कनि कमेंट सेहो करब नमस्कार ठीक छै तऽ आब जादे समय नहि ला विदा चाहब अहाँ सबके से विदा लै ला चाहब कियाकि आब समय भऽ गेल छै शूटके आब शूटिंग शुरू करबै गर्मी बहुत छै धूप बहुत छै ताहि दुआरे धूपमे हमसभ केना केना कऽ कऽ एडजस्ट कऽ कऽ शूटिंग करै छी वीडियो बनाबै छी तऽ अहाँसभ हमर चैनलपर बनल रहू साथ ही चैनलके सब्सक्राइब करू लाइक करू जय मिथिला जय मैथिली